א גוטן טייערע ברודער, לאמיר גלייך אריינטאנצן, די וואך שטייען מיר יעצט ליל שישי, דאנערשטאג נאכט, פרשת ויקהל פרקיד עא, איז מ'האט געליינט די וואך, פאריגע, לעצטע וואך אין שיעור האט מען געליינט פרשת פרה, קומט אויס אז די גאנצע וואך גייט פרשת פרה, ווייל וואס מ'ליינט שבת איז פאר די נעקסטע וואך, פאר די גאנצע וואך. איז קען מען נאך רעדן פון פרשת פרה, ובפרט אז ס'איז דא אינעם הייליגן ספר בני יששכר אויף שבת פרה איז דא א יסודות'דיגע שטיקל, א אמור'דיגע שטיקל וואס איז נוגע פאר יעדע מענטש א גאנץ לעבן, און די שמועס וואס די הייליגע בני יששכר האט איז איבער ידיעה, און בחירה. וואס מיינט ידיעה? וואס מיינט בחירה? וויאזוי ארבעט עס צוזאמען ביידע? וואס קען מען עס פארשטיין? וואס קען מען עס נישט פארשטיין? פארוואס קען מען עס טאקע נישט פארשטיין? פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אז דווקא די זאך קען מען עס נישט פארשטיין? און עס איז בדווקא אזוי אז עס זאל מען נישט קענען פארשטיין? איז לאמיר זען וואס די הייליגע בני סאס געזאגט.

און פון ר' שמעון און פון אנדערע שפעטערע מסביר צו זיין יא די טיפקייט און די טעם פון די מצוה. און אויף פורעדים, אויב אזוי אויף פורעדים איז דאך אויך דא פול מיט סודות, איז אלא מאי איז צו זאגן אז אפילו. צו יא מען זאגט טעמים איז עס נאך אלץ נישט עפעס וואס מען קען ריכטיג פארשטיין איז וואס איז פרה אדומה דאך אויך אזוי מיין וואס איז פרה אדומה אנדערש ווי אנדערע מצוות אז דווקא דא איז ארויסגעקומען די געדאנק אז ס'איז א חיקו אז איך דארף עס טוהן אהן פארשטיין איז ברענגט די ארי בן יששכר א מדרש די מדרש זאגט אז

יעצט זאל ער דיר זאגן און ער האט אים געזאגט די פרשה פון פרת הדומם איז וואס וואס איז פארוואס טאקע האט אים די אייבערשטער נישט געזאגט און דא קומט שוין אריין די שאלה פון ידיעה בחירה האט דער אייבערשטער געוואוסט ער געמאכט שוין די פרשה פון פרת הדומם אז נאך די עגל האט מען געשפריצט בלוט אויף אידן און און אזוי זענען זיי געווארן טהור.

זאך, יעדע מצוה, יעדע עבירה, יעדע זאך וואס איז דא א טשויס און טשוז מער, איז איז וויאזוי איז דאס מעגליך אויב דער אייבערשטער ווייסט אלעס? און די קשיא זאגט דער רמב ם אז הגם ס'איז די צוויי הפכה, ס'איז צוויי זאכן וואס קוקט אויס פארקערט, און מען דארף גלייבן סיי אז ס'איז דא א בחירה און א מענטש האט א טשויס, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א טשויס, און איך קען מען קען אויסוועלן אזוי און צו אזוי. פון די אנדערע זייט איז דא נאך א אמת'ע זאך וואס אונז דארף מיר אויך גלייבן וואס הייסט ידיעה וואס אונז גלייב מיר אז דער אייבערשטער ווייסט אלעס וואס גייט זיין און איז דא די קשיא וויאזוי קען די זאכן גיין צוזאמען איז אויף פיר דיע איז די תירוץ אז וואס פרעגסטו אז ביים אייבערשטן די אייבערשטער ווייסט דאך און וויאזוי קען וואס קען עס ווערט נשתנה לאמיר זאגן די אייבערשטער ווייסט א מענטש גייט זינדיגן ער זינדיגט נישט ווייל ער האט דאך א בחירה ער קען אויסוועלן וויאזוי קען די ידיעה נשתנה ווערן דאס איז די תירוץ אז די ידיעה פונעם אייבערשטן די וועג וויאזוי די אייבערשטער טראכט און וואס איז די ידיעה. איז נישט אזוי ווי אונזער מח, און וויבאלד אונזער מח טראכט דאך נאר אויף א געוויסע וועג, קען מען אונז נישט פארשטיין די וועג פון ידיעה וואס איז דא אזא זאך ידע ולא ידע רופט ער עס אן, ידע ולא ידע מיינט ס'איז דא ער ווייסט זיכער, און פון די אנדערע זייט לא ידע ווייל ס'איז דא נאך בלייבט נאך איבער די בחירה חפשית, מילא אויב ס'זאל זאגן אז ס'איז א בחירה חפשית א פרייע בחירה מוז דאך זיין אז ס'איז לא ידע. איז אפילו די צוויי זאכן איז נישט איז נישט מובא לשכל דארף מען אונז גלייבן אין דעם. און ער זאגט אז אלע ספרים כל שטרי גבורים האבן שוין רעדן דערפון די ספרים זענען פול מיט דעם חסידישע ספרים אלע רעדן פון דעם אז מען דארף גלייבן אין ביידע ווייל דאס איז יסוד כל התורה. און ער ברענגט א חובת הלבבות, די חובת הלבבות זאגט די זעלבע זאך, אז מען דארף גלייבן אז ביידע זענען אמת און ביידע זענען מעגליך, אויב וועסטו פרעגן אויב ס'איז טאקע אזוי, פארוואס האט דער אייבערשטער טאקע נישט אונז געגעבן צו פארשטיין, און דא דווקא ביי די זאך געמאכט, אונז זאל מיר עס נישט קענען פארשטיין? פארוואס? פארוואס פארשטייט מען עס נישט? זאגט זיי די חובת הלבבות אז דו זאלסט ענטפערן אז דער אייבערשטער איז א גוטער, און א גוטער וויל טון גוטס, אויב וואלט דער אייבערשטער געזען אז ס'איז א טובה פאר אונז, אז ס'איז גוט פאר אונז, אונז זאל מען פארשטיין די ענין פון בחירה און ידיעה, וואלט ער אונז עס געגעבן צו פארשטיין, אבער אזוי ווי ער האט געזען פאר אונזער טובה איז אז אונז זאל מיר נישט וויסן די טעם פון דעם. דארף מען גלייבן אין די בני ישראל אשר דרייט עס אביסל אויס איז זאגט ער ווייטער אזוי אינטערעסאנטע זאך אז דאס אז די ידיעה ביים אייבערשטן איז נישט מוכרח אדער יא, וואס עס בלייבט חיבער די בחירה אז ווען א מענטש האט נאך א טשויס איז נאר די ידיעה. אבער איינמאל דער אייבערשטער רעדט, ס'קומט אויס א דיבור פון השם, א דיבור קען שוין נישט נשתנה ווערן, דארט בלייבט שוין נישט איבער די בחירה און א דיבור מוז ווערן. און דא אונטן צייכענט ער צו אז דאס איז בעצם נביאה, עס איז דא מדריגות אין נביאה וואס מען זעט נאר דעם אייבערשטן אבער מען זעט אים נישט רעדן, מען הערט אים נישט רעדן, מען זעט נאר די אותיות, און א גרעסערע נביא הערט ווי די אייבערשטער רעדט, מילא אז ער הערט ווי די אייבערשטער רעדט איז סאך א שטערקערע זאך ווי

אז די גאנצע זאך פון פרה אדומה איז געווען אז די אידן זאלן האבן א כפרה, זאלן ווערן טהור פון די חטא העגל, און הגם דער אייבערשטער האט דאך געוואוסט פארדעם אז די אידן גייען עס טון ווען עס האבן זיך א ראיה ווייל ער האט געמאכט אזא מצוה פון פרה אדומה, איז אבער די ידיעה נישט מוכרח. און ס'איז נאך איבער געבליבן א בחירה, וואלט עס דער אייבערשטער אבער געזאגט פאר משה, ווען משה רבינו האט אים געפרעגט און ער האט אים נישט געוואלט ענטפערן, וואלט ער אים דעמאלטס געזאגט, וואלט עס שוין נישט געווען קיין בחירה, האט נישט איבער געבליבן גארנישט קיין בחירה, ס'וואלט געווען מוכרח, האט דער אייבערשטער אים נישט געזאגט, נאכדעם און משה רבינו האט פארשטאנען דאס, משה רבינו האט פארשטאנען אויב ס'איז דא אזא זאך וואס קען געשען, אידן קענען דורך פאלן, דער אייבערשטער וויל עס נישט זאגן, מיינט אז עס איז איבער געבליבן די בחירה, און למעשה זענען זיך אידן יא דורך געפאלן, און וועגן דעם האט מען געדארפט די, דאס איז געווען די כפרה פון פון פאראדימע, און דווקא ביי פאראדימע איז דא דער שטארקע ענין אז מען דארף גלייבן אפילו מען פארשטייט עס נישט, ווייל דא קומט עס ארויס, דא קומט עס ארויס אז ס'איז געשען עקטשולי אז דער אייבערשטער האט שוין געוואוסט פארדעם, אונז זעמיר דאך קלאר אונז האבן דאך א ראיה, און ער האט נישט געזאגט, און זעה איך אז די ידיעה פונעם אייבערשטן איז אז פלאץ ביהודה ולא יהודה, אידן האבן נאך יא געהאט די בחירה. אבער זאגט ער אז אז איז וואס איז וואס איז די שפיץ? די שפיץ איז אז פורים איז פארשטייט מען נישט און ס'איז דא א ספעשל ענין עס נישט צו פארשטיין, וויסן אז די גאנצע זאך פון ידיעה זאלסט גלייבן ידיעה וכו' איז דא א פלאץ דארט ווי דו קענסט נישט פארשטיין און ס'איז נישט מעגליך צו פארשטיין און ס'איז גוט אז דו פארשטייסט עס נישט, דער אייבערשטער האט ספעציעל געמאכט ווי ער גייט וועלט ער גייט זאגן נאך טעמים פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז. מען זאל עס נישט פארשטיין, איז זאגט ער אזוי, אז ער ער זאגט אן אינטערעסאנטע טעם פארוואס אונז פארשטייען עס נישט, אונז האמער א מצוה, עס קומט אויס בקיצור אז ס'דא דא צוויי הפכים פון ידע ולא ידע, יא, דאס האמיר שוין גערעדט, איז אונז האמער א מצוה פון דן זיין א מענטש לכף זכות, אויב א איד האט געטון א עבירה, טאר מען נישט טראכטן אויף אים שלעכטס, מען דארף אים דן זיין עפעס א תירוץ, טרעפן עפעס א תירוץ פארוואס ער נישט האט עס נישט געטון. לכאורה איז דאס א סתירה פון ידיעה און בחירה. ידיעה מיינט ער זאגט אז אפילו א צדיק וואס האט רוח הקודש, איינער ווייסט זיכער, א צדיק וואס האט רוח הקודש ער ווייסט זיכער אז

אויך נוצן די זאך אז אפילו איך ווייס איז דא א פלאץ וואס איך ווייס נישט יעפ ווייס נישט איז דאס א טובה וואס דער אייבערשטער גיבט איהם זאל קענען מקיים זיין די מצוה זאגט די הייליגע בני ישראל זיך ווייטער מיט זיין זיסע שפראך אזא געשמאקע זיסע שפראך ער זאגט לאמיר דיר זאגן נאך וואס וואס איך האב אין מיין הארץ ואני אומר לך עוד אשר עם לבבבי א טובה גדולה די גרויסע טובה אשר עשה השם יתברך

איך גלייב אין נאר איז דא א פלאץ ווי איך דארף עס קאנעקטן איך קען נישט איז אויך גוט איז זאגט איז זאגט די הייליגע בני יששכר א מורא'דיגע זאך אז אויב וואלט מען עס יא פארשטאנען די זאך פון ידיעה בחירה סוף כל סוף איז דאך א. איין צדיק בארץ אשר יעשה טוב און א עכטע. ס'איז נישטא קיינער וואס קען זיך ארויסדרייען און זאגן אז יעדער האט, יעדער איז אמאל דורכגעפאלן, יעדער קעגן אייבערשטן. אונז קען מען, אונז קען, אונז קען מען בכלל נישט קומען, אונז זעמער א בעריע קטן, א קליינע ברעקעלע קעגן אייבערשטן. במילא. און אונז קומען און אונז זאגן מער אז אונז גלייב מיר טאקע נאר וועגן, אונז קען מען דאך נישט פארשטיין פארוואס גלייב מיר אונז איז וועגן ס'האמיר א תורה אונז פאלגן מיר די תורה אונז זעמיר בני תורה און און אפילו אנע פארשטיין און מ'קומט צו די משפט און מ'פרעגט די מענטש תרתי בחרב וואס איז דאס דרעי איך האב אבער געגלייבט אין ידיעה און בחירה, איך האב געגלייבט אין ביידע, און איך האב זיי געגלייבט אפילו איך האב נישט פארשטאנען, במילא איז זעהסט דאך אז איך בין א בן תורה, איך גלייב נאר וועגן די תורה, נו אז איך בין א בן תורה אויף א בן תורה שטייט דאך אז ער גייט נישט האבן קיין שום פראבלעמען אויף יענע וועלט, מילא אז איך בין א תורה קען איך ארויסגיין למשפט, קומט אויס אז אז אז דאס איז א זאך וואס וואס אונז נוצט מיר וואס ס'פעלט אונז אויס צו באקומען די ריכטיגע שכר. און דא גייט אריין א שמועס אז אז ווען מ'זאגט תחנון ווען מ'איז זיך מתוודה און מ'זאגט פארן אייבערשטן אז מ'זאגט צד ממצוותיך זאגט דער זאגט טעית, איך בין דורך געפאלן מיט די בחירה, אבער איך זאג ווייטער ואתה צדיק על כל באו עלינו, דו ביסט א צדיק אלעס וואס קומט, אה איך האב דיך די קשיא דיין ידיעה נישט מכריע, איך האב נאך אלץ א בחירה חופשיות, ואתה צדיק על כל באו עלינו, פארוואס? ווייל כי אמת עשינו, דו האסט געטון אמת, ואנחנו ישרנו, אונז האמיר בוחר געווען מיט אונזער בחירה צו טון שלעכטס. יעצט און מען גייט נישט אריין אונז גיימער נישט אריין קיין חקירה אונז גלייבן אפילו דער אייבערשטער ווייסט אלעס און איז עם כל זה גלייבן אין די אמת'קייט פון ידיעה און בחירה נאר וואס זאג מיר אונז זאג מיר אונז גלייבן מיר אזוי ווי ער האט פריער געזאגט על פי תורה אפילו ס'איז העכער פון השכל האנושי במילא דארף עס אונז מוחל זיין. פארוואס דארפסטו ווען זיי זענען לומדי תורה איז איז דארפסטו בעט מען נישט זיי זאלן דיר מוחל זיין. אה זאגט ער ווייטער הייליגער בן יששכר זאגט ער אז ס'איז דא אזא הלכה אין די גמרא א מילסא דעסיא וקל וחומר תורה וכסף לא קרא דאס הייסט אז אין סאמע עס איז דאך דא די דרייצן וועגן ווי אזוי מען קען ארויס לערנען זאכן, איינס פון דעם איז א קל וחומר מ דורך דאס און דאס, כל שכן די הארבערע, אזוי לערנט מען ארויס, איז איז איז אפילו אז מען קען דאך עס פארשטיין מיט א קל וחומר מ קען דאך עס אויספיגערן, האט עס די תורה געשריבן, נאכמאל אויסגעשריבן, פארוואס האט עס צופעלט אויסגעפעלט אז די תורה זאל נישט שרייבן? זאגט ער אזוי, ווייל אונז האבן דאך א תורה, אונז טוען מיר אלעס וואס גלייבט. פארשטייסט יא פארשטייסט נישט, דא איז שוין געקומען א זאך וואס ארבעט מיט די שכל האנושי, דאס הייסט דער מענטש טראכט, דער מענטש פיגערט אויס דאס איז גרינג דאס איז הארב, און ער זאגט דאך ניידערער די הארבער איז זיכער די גרינגערע, ש איז איז איז אבער וויל איך דיר זאגן ניין, וויפיל דו פארשטייסט וויפיל דו א עס איז אמת וואס דו פארשטייסט, די תורה זאגט עס נאכאמאל זאל שטיין אין די תורה, ווייל איך גלייב אז עס שטייט אין די תורה. ס'שטייט אין די תורה, אונז גלייב מיר אין אמונה, אונז גלייב מיר אין ידיעה, אונז גלייב מיר אין די בחירה, אויף א וועג, נאר ווייל ס'שטייט אין די תורה, נישט ווייל אונז פארשטיי מיר עס, און ס'איז דווקא אזוי, איז, קיצור איך גיי דא אויך אריין אז אז. אז א קל וחומר ווערט אנגערופן דין, אויב א מענטש גייט גייט צו מיט ווייל ער פארשטייט איז עס דין, דין איז דא משפט, און און קומט ער צו צו א מורא'דיגע זאך וואס האבן מיר גערעדט ביי די פורים שירים, וואס איז דא א פלאץ וואס איז למעלה מן השכל און למעלה מטעם ודעת, ס'איז דא א פלאץ ווי ס'איז נאך קל וחומר און ס'איז נאך א פלאץ וואס מ'קען פארשטיין, אז דו פירסט דיך אויף צום באשעפער מיט א פלאץ ווי דו קענסט אים פארשטיין. פירט איר דיך אויך אויף מיט דין, מיט משפט, אלעס דארף שטימען. אבער אויב גייסטו ארויף און למעלה מהשכל, די גלייבסט אינעם אייבערשטן, די גלייבסט אין ידיעה, די גלייבסט אין בחירה, אויף א וועג וואס איז העכער פון שכל וואס מען פארשטייט נישט, איז די אייבערשטער קומט צו אונז אויך פון א פלאץ וואס איז למעלה מטעם השכל. במילא, אז ער קומט פון א פלאץ וואס איז א מעלה מטעם השכל, געבט ער אונז שפע, געבט ער אונז אלעס גוט, איז מוחל על אלע עבירות, ווייל מען קוקט נישט דארט אזוי ווייט צו אויף די וואס וואס האט די מענטש שוין געטון, ווייל אונז גלייבן ער איז למעלה מטעם השכל. ער זאגט אז דאס שטייט אז שם קייל ביי י ג מדרש די קל וחומר פון די י ג מדרש התורה וואס מען לערנט דארט אין תורה נאר די י ג איז מדרש הרחמן איז קייל אין אין דעיס קעגן די קל וחומר פארוואס קייל ווייל קייל איז דא א פסוק איז א שם וואס איז זייער אסאך חסד חסד גמור איז וחסד קייל כל היום דער אייבערשטער מיט די נאמען קייל וחסד קייל כל היום מילא וועגן דעם איז דא ווייל פארוואס.

גייט אים ירש'נען ווען א בער אין מעסיק בייסיק איז איז זאגט ער אז אז ער געזעהן אז דער לעזער איז ער געווען א שטערן זעהער איז א דולה משקה דולה ער נעמט פון זיין רעבין ער עס משקה און משפיע פאר אנדערע און לכאורה דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט קינדער און דא זעהט ער אז זיין אזוי ווי דער וואס גייט איבערגעבן פון אים גייט זיין. לעיזער איז און באמת זענען ביידע אמת געווען ווייל לעיזער טאקע פון לעיזער טאקע נישט אבער לעיזער איז מגולגל געווארן אין קאלוב און יפונה און קאלוב און יפונה האט אסאך פאר די אידן ווען זיי זענען אין ארץ ישראל און ווייטער און ווייטער אז פון דארט איז אנגעקומען איז איז זעה איך ביי אברהם אבינו אויך אז ער האט נישט פארשטאנען, ער האט געזען ער זעט עפעס און ער זעט און ער קען עס נישט פארענטפערן, האט ער געגלייבט. דאס הייסט א צדקה, החשביה לו לצדקה, דער אייבערשטער האט אים עס גערעכנט פאר א צדקה, דאס הייסט אז ביסט געגאנגען מיט א צדקות, מיט א גראדקייט, מיט א ערליכקייט, האסט געגלייבט אפילו האסט נישט פארשטאנען, פון איין זייט זע איך אז איך האב נישט קיין קינדער און ער גייט זיין מיין. וויגען וואס גייט מיך איבערנעמען, און דער אייבערשטער האט מיר צוגעזאגט קינדער, ער האט טאקע, און עס איז טאקע ביידע אמת געווען, איז ווען איך שווער לע צדקות עס ווערט אנגערופן א צדקה, במילא איז איז. קומט אויס אזוי, אז וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז מען זאל נישט פארשטיין די זאך, ווייל ער האט געוואלט גוטס טון, און אזוי ווי ער זאגט עפעס, ער האט פריער געזאגט אז אז א מענטש איז דאך נישט מעגליך ער זאל נישט דורך פאלן, ממילא האט עס דער אייבערשטער אוועק גענומען פון אונזער שכל, אבער ער האט אונז מגלה געווען די זאך אין די תורה, מען דארף עס גלייבן, אמונת התורה. עס קומט אויס כמה מעלות טובות למקום אלייני אז האט אונז אוועק גענומען די זאך פון די ספר, ס'איז א גוטע זאך אז מען פארשטייט עס נישט, א גוטע זאך אז מען פארשטייט עס נישט, אזוי ווי די חובת הלבבות האט געזאגט. און גייט עס קומט עס צוריק צו פרה אדומה, דאס איז עס קומט שוין אלעס געצאם פארוואס די אייבערשטער האט עס נישט געזאגט ווייל די דיבור איז יא מכריח, קומט אויס אז אז און דווקא ביי די מצוה איז איז איז פארשטייט מען נישט און זאגן ענינים מען זאל נישט פארשטיין, ווייל דא לערנט מען זיך ארויס די גאנצע אמונה אין ידיעה און בחירה, און וואס איז אמונה און ידיעה און בחירה די שווערסטע זאך, די וויכטיגסטע זאך אז איך פארשטיי נישט.